Gafara yaa bilichinnima, n laɣimmi na ni n ti pali n daalikauli, alikauli din tim palibu tuuli bo ka Dagbaŋ booni tintani. Tintani nyɛla a ni yi ku kanna mɔri ni. n ti nya ka luɣ shɛli ku ŋmaai ʒiya ka bi bini ni mɔri, ka di mi pali sɔŋ pahili bahi, ka ko n din mi ka bi pɔmpi li, ka so n niŋ li kam di biɛhigu n-ku bahi, nimaani din bi bini ni mɔri. Din ka Dagbaŋ booni Tintani. Zomia ŋɔ mi, di nyɛla mɔɣu n-nyɛ li, ka di kotoon di yɛn ŋmani wulijo bee ti yɛn ni lilirima. di zɔrila tingbanni din tooi zo n gili kpɛ zaa ka a kuli zani n vihi hali ka wuntaŋ ti lu ka a bi yɛri gbunni bɛ luɣu shɛli polo amaa ka kpɛ zaa deei li tin tandi ŋuna mɔri bi binda di zuɣu lala bi naa ti ku tooi bili ni amaa di yɛn zomi gari ka Dagbamba nyɛ ŋahi ni tana ka o zaɣa zom ya ka zom yi gari o gama. Din tooi bili ka yi ŋɔ ha zɔna hal ni kpe ŋɔ. Di zuɣu lala bi naa ka binniɛŋ nyɛ li, di nyɛla mɔri. Dagbamb bi yɛliya ni chichaɣili kooi chɛla kurigu kpaa, wuriko di mali karimbaɣi ni. Wuriko maa shɛba booni ba ni yabili. Hi yɛli lu a ban be yiŋ maa ka m mɔɣiri hali ka a sahi bɛ ni tooi be yili ni ka yi ku lan tooi sɔŋ kpalaŋa yili maa ni ni yɛri ŋɔ yili maa mɔpaya mɔpilli zaa naa bɛn mɔɣimi kuli yabili m-bala maa. Ti ni daa yɛn na nya zaɣ jihijihi ka chɛ bihi ni na nya ti ti daa tooi chani ti pindi li zaawumi paai yi yɛn laɣim na naɣibiɛnli. n ŋmɛli n wuhiri ni ka di niŋ zaɣ baligu di bi yɛn niŋ zaɣ baligu wusɛ amaa a yi chɛli zaɣ kara maa di bi tooi kpɛra ka niŋ kom yoɣali n puhuli ka di maai ka a bo kaɣa puri n gabi dinni n niŋli su chuɣu ni ka zaŋ kaɣa shihi maa di ni yɛn nyɛri yorigu a yi kabigili n zaŋ tuŋ ŋɔ din poriti maa a yi zaŋ tuŋ ŋɔ ka pori ŋɔ n zaŋ tuŋ ŋɔ lala ka a ni niŋ hali ka nolaa zaa ti labisi amaa ka lee mali voya ka yi zaŋ chaŋ baa din miri yiŋa diɣili zuɣu bee wuhi kuɣu ni bɛ luɣ shɛli a ni nya ka bɛ niŋ binyɛhiri maa jurajura ŋ-ŋɔ ka a zaŋ kulagaa bee ku shɛli beni ka Dagbamba ka ti booni li gahiŋga shɛba ban zaŋ lɛhu ti mali la lɛbila ka naan che lɛhu lɛbila n-nyɛ bɛ ni mali shɛli labiri mɔɣu ni la lɛhu mi n-nyɛ din mali bɛlim maa ka a zaŋ kurigu bela A ni nyɛ bɛ ni yirina gba, ka a lebigi chuɣu maa noli maa n-zaŋ niŋ wula n-zaŋ pili bɔɣili maa ni, ka daai taŋkpaɣu n-niŋ di naŋgbana maa puuni. Di puuninim maa maa zuɣu di yɛn chɛmi ka bɛ yina niŋ wula n-kpɛri puni viɛnyɛla. Di zuɣu biɛɣu yisi ni ka a kanna di yihibu, a yɛn fol a noli, ka ka a ti piligi zaŋ kuli ti mali bahiri nɔbihi. Di daa yi ti niŋ kaman n ni ŋɔ tasaha, wuhiri kuɣu maa ka ti chani ti pinda. To di zuɣu bi mɔɣiri bini pam chichaɣu ka o chɛla kurugu kpaa wuhiri ka o di mali karimbaani di zuɣu yabili n nyɛba amaa ka bi lee payi yabi shɛba ban bɛ yiŋa maa ban mali zuɣu kara maa ban ŋuna nɔbihi ku tooi di ba bin gbabi ku ba ban bɛ katiŋ biɛɣu maa ka lee bari bi ya gari taŋ biɛɣu bani ka nɔbihi tooi dira. Di zuɣu a ŋun ka ti yaba ka di naa ka di kɔ bana ka ŋun daa kɔ bana a ŋun ka o yuya puuni ka o ni tambiɛ kpiu di saɣim nobihi diribiɛ ni saɣim puli laa tambiɛ kpiu ŋɔ a ni ban yɛ zaɣ ʒiɛhi ŋɔ ka mali nangban waɣila ŋɔ a bi mi tambiɛɣu yɛtɔɣa ka yaɣiba ti a nobihi bee valiba bi gbabirila bi lɔna ni n-kuri ba ŋun ma ni tambiɛ kpiu bɛn saɣim nobihi O yi gbabili ŋɔ o saɣiya bin kpi a yi diri ka o vihira puli ŋɔ din saɣim diri bia din saɣim puli ni a dira nyin vihima wuhiri ku ŋɔ yɛtɔɣa ni ka ti na ku amaa ka yaali yi ti yi ti ŋɔ maa gba zaa dinzuɣu a yi kana ti yuli lala wuhiri ku ŋɔ bi mɔɣirila binyɛhiri hee to chichaɣila ŋɔ chaɣ ti kana bɔ n-nyɛ chichaɣila maa kpɛŋŋɔ ka a saha ninkura buɣisi li pam di zuɣu ti gba kul yɛn zaŋ li n-sɔŋ kaman kpamba ni yɛli li shɛm ka ti wum ti bi yɛri yɛtɔɣa ka yɛn ti ni dini ŋɔ nyaaŋa yɛtɔɣa lahi kani ayi ti ni wum shɛm ka ti yɛra ti ni tooi wum shɛm ka di pali a bee a'a ka di ti bi wum mi paai. ayi ti pa karimba nima ti nyɛla bihi ka bohanda ni suhu biɛɣu ni bia gba sa ti ʒini a sani ka yiɣisi ka ku yoli tɛm woma shab yɛli ti ni chichaɣali ŋo bi nyɛla bin niɛma ka be katambiɣu la ka piɛla ka mɔɣiri bini fini bayi kuli tabili bini n yɛri ŋɔ yuya di zuɣu ka shɛba mi yɛli ni ayi yɛbili ban be yiŋɔ ban ka bɛ booni chichaɣili ŋɔ bɛ gba mɔɣiri la bini ka shɛba mi yɛli ni a'a. Naan tooi ko a puu, ka puu maa paai yi ka pia, ka wublim ka di ku di bindira maa zaa, ka binshɛɣu bi niŋ ka wublim ni diri bindirigu maa din tooi di kurigu. Dinzuɣu shɛb yɛn ni wublim di gba pahi chichɛɣili puuni, ka shɛb mi ni aai ban be katambiɛɣu ka mɔɣiri ŋɔ ba ni yɛ chichɛɣili, ka shɛb mi ni a'a yɛbli ban be yiŋa ka mɔɣiri binyɛhiri din galim gam la. ban nyɛ chichaɣili ka ban gba zaa ti woli n kuri kuɣa ayi ni wuhi kuɣu n nua di ni mali karimbaani wuri kuɣu gba moɣarila bini a ni tooi bori ni a bohi kamani ŋun ʒiya ŋo din sani ka n saɣi ti bi zaa ni soŋ shɛm maa din sani ka n saɣi ti man saɣami ti yɛli ban bɛ yiŋ ŋo Amaa hal ni zuŋɔ yɛbili bɛ puuni shɛba ni nya wɔr kuɣu maa, hal ni zuŋɔ yɛbili ban nuu n-lan nyɛ cham maa yaha. Amaa di lee malila o ni yɛn paai shɛm ka pa nyɛ cham, ka mali o ni yɛn paai shɛm ka pa nyɛ yɛbili, ka mali o ni yɛn be shɛm ka a bol o wur kuɣu. Yɛbili ŋuna nɔbihi ku tooi di ba, bɛ gbabiri pam. Bia na pɔri maa ŋuna wuhi kuɣu n bala bi bɛni ka tam yaɣa la amaa bia ti pini karigi maa ŋuna nɔhi ku lan tooi diba o yi vuli o n gbubi o lɔŋni to di zuɣu ti ni yɛa ku yɛn zali ti kukoli maa luɣu shɛli polo n bala di zuɣu Dagbaŋ bi yɛliya ni chichaɣili chɛla kurugu kpaa. Gur kuɣuri mali karimbaani. N na mini pun yɛla, ya Dagbaŋ mini Nyɛŋahili, a ni tooi nya ka so ʒini ka yaa ni ŋɔ ŋmanila kuli gara suŋga, guliyo guliyo ka o garita. Lala ŋahili ŋɔ m ba pira ka zaɣ viɛlli n-nyɛ li ni a ŋahiri la ka mali li tiri a maŋa. Di ŋmanila Dagbaŋ mini ya ni a ti nya ka so pili zipiligu ka daai li bahi o tooni ka o pa sapa shini, tɔ amaa a ku doli vihira chim chim ka di nyɛ o mi ka pili li maa, a doli o bukpahi mini ti yɛn ti bala. n-kuli shɛla da ka pili zipiligu maa ka da alibahi n-tooi ni polo lan ŋ-ŋɔ. A dɔna, dindee pa sapashin n-nyɛ ma. Ka kuyam bi shɛla, n shiri kuli shɛla da, m mi la a yɛla. Amaa so ŋun dini ni tooi be o tooni, ka ŋun bi mi di yɛla gba, ka o ni tooi gbani ka di zirigi kani o tooni, ka o mi ni di be o tooni. Amaa mani n-ku pili li ka daalibahi n-tooi na ŋ-ŋu. Din ŋun a di wum o wuhi ni nini tiɣim maŋ pam. N wuhi ni bɛ ni gba saanʒiya maa Dagbamba yɛla ni bɛ bi yɛn ka tooi kpiri naba tɛriŋ na. Doli zuɣulana ŋahili ŋɔ. A ti nya ka nir ŋmɛli malli tir o maŋa yɛla ka a bɔri tir a maŋa, dindee niŋ ka a ni yi bi tiɣ a maŋa. Man ŋmanila kul gara suuŋa, guliyoguliyo ka o garita. Kul gara maa nyɛla tia ka be kulibɔŋ naŋgbaŋ gburiŋ, kulibɔŋ noli ka di be. Di yi kɔŋ zani, di kɔŋ zanimi kpara. Bɛ yiɣisi sooŋa nimaani ka bɛ, Guliya sooŋa, guliya sooŋa, a kɔŋ yuun o ka o chana, a yi labi di yɛn taɣila dari maa, di be m-paag o. ka dagbamba nyɛ ŋahili ni a ni tooi ka so nini tiɣi o maŋa bɛ ti ni ʒiɛŋ tiŋkpani la kuli gari soŋ guliyo guliyo ka o chana dee tiŋkpani la abi mali a yi nya ka so chana ka bɛ yɛli Naawuni ni yihi mɔri ni dee ti mɔni zuɣu ka bɛ yɛli Naawuni ni yihi mɔri ni maa yɛlisiŋ shɛŋa zaa ni yɛli ŋɔ ka diridiɛn nyɛli ni a na bɔri zuu ka tuui zuu ka a yɛrili tiri a maŋa a ni kpɛhi a maŋa yɛla ni a ni zaŋ amaŋ kpɛhi ya shɛli puuni ka di ti niŋ nyinimaŋmaŋ lahiʒibu biɛɣu ni. N yɛra saha shɛli kam maa, wula mi la ŋun gari ma ni gari so ŋɔ, Naawuni n-mi o.